Let us be real about issues. this one, you don't want to miss it out. gavaza na nsuku va ze va nga lwa for nkarhi wa ku leha nkarhi wa ku leha nkarhi wa ku leha lava hi ta va jimisa nkarhi wa ku leha loko va hetelela nyimpi leyi va nga na yona loko gavaza a ya loko nsuku a ya ka swa big brother gavaza i ve munhu loyi a n'wi campaignela hmm. leswi nga va swi hi xoka hina tanihi magazi ku ku humelela yini hi vanhu lavambirhi and hi nga rivali ku munhu loyi a tiviwaku i ti a wina two million hmm. gavaza loko nsuku a ta huma i ve munhu loyi a ri busy na ku advertiser ti-events ta nsuku Ka event liya yi nga ze yi nga yi nga vanga hoyi hoyi ya ku Songi Rhangani a nga yi Gavaza a nga yanga and never even issued an apology or updated the fans ku ri yes a ni te ni ta va kona ni va ni kona and stuff a hi yena hi yena ku nga va ku humelele yini. Ntiyiso wa mhaka hi wolowo. Ku nga va ku endleke yini? Ntiyiso wa mhaka hi wolowo. Loko mi lava ku rejistariwa tikhampani you want to do your C_I_P_C returns, e-filing returns both individual for company both for individuals and companies. eh yi kumeni ka 0765661277 eh lomu la ku joyina vakhandli sweswiya swa tolo on the advert you will see eh va ri nambara ya vakhandli and mi nga tirhisa the very same number leyi mi nga yi tirhisa ku joyina through mina loko mi joyina through mina mi mi pfuna ku ni kota ku endla mali ma ni twisisa so a hi tirheni.

dejana that matches the most a ku hambokwata yeyi wa lava a wu lavi i ta swi ku bo yowe yimani mi amukela ka the only channel that matters to watch ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah. Woo! Hakanyingi loko vanhu va endlile leswa kahle va khipa relationship for quite sometimes hakanyingi loko vanhu va ri happy for each other successes and businesses ha va vona va karhi va swi endla swilo sweswo.

And we must give kudos to Plan because he's able to keep the, his audience engaged for quite some time for nkarhi wa ku leha ma vo so mani mani nghena mhakeni ni nga ta layo la gavaza loko a ta lwa na nsuku nkarhi lowu va nga holova hi wona u n'wi byele vusiwana na swin'wana na swin'wanyana nyimpi hi lwa hi lwa na hi mahlanga hi kwate ngopfu linyimpi yi lwa yi tindlela letin'wana tin'wanyana a wu nge ni byeli ku ni lwa njhani nyimpi ya mina hi mhaka ku mi ta ni tekisa swin'wana so as much as i don't agree with that kind of fight i mhaka ku me ni xisiwana vhele mara na hlamba mavo a ni fana magwinyana magwinyana nga ma lavi mati so loko va karhi va lwa valwini swiphaphalata loko gavaza a ya tlhelele va ri maloko ni suka a ya kuma opportunity ya ku va a ri ka big brother gavaza i teke opportunity ya ku a n'wi advertisela n'wi campaignela for devotes and stuff like that and then after that she, she bought a b m w and then if you even use the bmw a bmw if ya ha ri kona ku nga ri stunt to push swi swa nsuku and stuff leswi ngo lo rhuma hi munhu and ka tin'wani ta tivhidiyo ta mina ni vutisini ku gabaza a nga va a hakeriwe mali munhu ku endla ntirho lowuya she's an influencer she calls herself she wouldn't campaign for that for nothing Remember, Nsuka anga pfumeleri ku khoma phone loko a ri inside. So it means she never communicated or asked uh, Gabazi ku a n'wi endlela ntirho lowuya. Gabaza o nyuma ku loko n'wana luya a vuya a wine 2 million a nga n'wi vitana as vanhu lava va n'wi vitana vusiwana before or Gavaza a hakeriwini na here is my two cents Gavaza was paid good money ku a ra na campaign ya nsuku that is why swi n'wi olovela leswi a swi nga vula hi swona leswaku. ee donitoriyani golden nation na hi donetele nsuku golden nation na hi donetele nsuku a swi n'wi olovela ku swi endla swilo leswi hi mhaka a swi tiva ku she already secured a bag but she wouldn't tell you that because once a mi byela sweswo n'wina a mi nga ha ta doneta timali ta n'wina because yi hakeriwile hi va vonini van'wani va va va va va soli na va posta posta va beni va posta posta everyone posted hina van'wani lo vulaka swi bohi ku n'wi vhotela if you want to do do it ma vo so sweswe swi right at this point in time i'm still going just just hang with me i'm going to the right direction n'we hi mbilu tshama na mina hi le ka dzumba na mina so loko nsuka ta va vuyini ku ve na ti-donations na swin'wana na swin'wana ti-home coming ta ka ti nga heli Gavaza was present now Gavaza is no longer present Nsuku is doing well Nsuku was at Makhadzi like the way Gavaza a treat-a Nsuku hi xiswona a n'wi treat-a as a child you know loko munhu a ku treat as n'wana wa yena not in a disrespectful way though but leswaku na i care about your success I, a successful black child you know uh, but now nsuku is making waves she's hanging with vomakhadzi esukele gavaza a ni se tshama na suku na rin'we i went through even the uh, social media now ni vona nsuku lweyi a hi yengayengisa ya phansi na phezulu tanihi matsonga I, I see him. Swi swa gavaza. Me happy for you girl. Support our business. Mm -mm. After that event or sometimes at that kind of moment a ni se tshama na siku na rin'we ni vona

vuxaka lebya ha byona ene vuxaka lebyiya a byi vangiwa ngopfu hi mhaka ku a ku ri vuxaka bya vudyela or nsuku now came up and say phela where you know your, your space and then go back to where you are phela mani ukukombelanga and you were paid for this and you never told the people ku ri you were paid for this and hi mhaka ku

Vuxaka lebyi a byi tele ku misleader but this shows how these people are hi va vona leswi va nga hi xiswona that's what they do for living they mislead us everyday ma ni twisisa there is no way ya ku people who spend so much money their timing campaigning for you now you give less shit about them. nothing she cares less about nsuku cares less about a ku na xilo lexi a xi nghenelelaka nsuku xa vatsonga a ku na swilo leswi swi promotaka swa vatsonga and a nga hi koloti nchumu a ni n'we mi nga teka timali mi n'wi nyika a mi lo dzaya pena mi twambangi wa mi nga teka mali ya mi nyika hina hi ku na hina mali a hi lava maybe gabazi a chavisa hi ku n'wana wa xisiwana ta kuma two million sa n'wi jimisa and i still luphelele loko nsuku a wina that big brother thing she was going to get a lot of sponsors a lot of deals man she was going to be a national thing apartments lava va gavaza va ta hamba va chela ko va dzaha swi dzahadzahani swa ti-hubly there mancom so

gaza boxa i bra ya mina a nghenela competition ni n'wi sapota loko mina na swin'wana a nga ni sapoti then gabazi na ti-apron gabazi wa advertise nsuke has never shared anything of some sort gavazi ti-advertise la swilo swa yena ku rhukatela va va lavanda va philani loko a va kumini va benet lavo xavelela ku borha mati ku dya mali ya ku borha mati ndza simple as that so in my opinion why va nga ri swin'we i ku number one gawaza was paid number two vuxaka lebyi a byi nga ri na it was never real it was a fake love fake relationship and it remains a fake one mi nga teketani mi rhukatanana hi ndlela leyi and then tomorrow jigijigi you're working together without sitting down and have a cordial uh, conversation where you speak about everything a swi kona sweswo there is no way a swi kona na ala so in conclusion they must tell us even if va nga byeli mina mara vanhu lava nga va dyisa timali because we will want to see this relationship go we will want to see these people make it in life especially as influencers

ni ta ni ri ka gangi ya maxangala next week on some episodes there mi ta ni vona ni lava ku va fikela va fana and then lava hilwa street ni va lava va ri eight ni ri one ni ya va slice